Aýdyň hormatly watandaşlar. Şu gün siz bilen sorag jogap geçirmekçi. Köpiňiz sorag gören ekeniňiz. Özüňiz barada gürrüň beriň. Siziň programmaňyz näme iş etmekçi? we Türkmen hereket barada bir täsin habar bar. Onam size aýdyp bererin. Dördünji soragym miting protestler geçirmek barada bolar. Köpiňiz köp sag boluň gezän ekeniňiz. Pozitiw Bu soraglar goýýaňyz pozitiw predloženiýalar ýazýaňyz. Men örän minnetdar size hormatly watandaşlar. Bu biziň işimize, biziň ruhumyza ýardam edýär. Alyp barýan göreşimize örän minnetdar köp sag boluň şoň üçin. Eger bada-bat jogap bermedik bolsam, indi ýadymdan çykarmadym, size jogap bermek isleýän. Özüm barada aýtsam, men Mary welaýatynyň Türkmengela raýonynyň şo ýyllarda ady Ždannyý so häzirki kolhoz birleşik Magtymguly şoň medeniýet uçastkasynda men eneden boldum. Kakam matematik agam mugallym gelip bolup ömrüni geçirdi. He, onuň kakasy meniň atam, men onda gördüm. Nepes ahun diýerdiler. Halkyň öňüne çykan adam, halkyň sylan, hormat goýan adamsy. Mollaçylyk bilen geçirdi soňky, ömrüniň soňky ýyllaryny. A biziň familiýamyz Baýhanow, ol biziň atamyzyň kakasynyň ady. Oňa halk Baýhan sopy diýer ekeni, Baýhan weli diýer ekeni. Çünki ol halka-da hyzmat edýän ekeni, özüniň birnäçe aty bar ekeni. Atlary seýisleýän ekeni. Hawa, şol näme köneden Oguz han döwründen Türkmen gelýär şu Oguz hanyňam aty bolan gaýçygulak atlar Oguz hanyň atlary diýilýädä näme türkmen atlary. Ana şu atlary seýisleýän ekeni örän Oguzyň hem Jynnam atlary bar eken şo döwürde şolaryň. Hawa, ondan birazajyk irki taryha geçsek, biz ýedi arkamyzy bilýäs. Hawa, şo ýedinji arkamyz biziň Nyýazgül halypa. Olam ahunlyk eden, hawa, şo onuň mollumy Idris baba bolan. Hawa, şondan tälim alyp, köp ýyllarda şo medreselerde o adamlary okudan, halkyň öňüne geçip, halkyň maslahady bilen köp işleri bitiren, halk üçin, halkyň haýyşy üçin. Hawa, şular ýaly atalarymyz bolan biziň. Biz hiç haçan bir ullakan baý bolmadyk. Hawa, biz bir ortarak durmuşda, hawa, ýaşap gelen ekenik. Biziň ata-babalarymyz ýaşap gelipdir. Hawa, emma şol halkyň hyzmatyny edipdirler-dä. Şular ýaly, indi geçmiş barada aýtsam. Meniň bilimim näme? Men özüm inžener-ekonomist. Ýetmiş dokuzynjy ýylda Harkowyň inženerno-ekonomistiki institutyny gutardym, häzirki döwlet uniwersiteti. Hawa, mundan soň woýenniý bilimim-de bar. Bizi okatdylar Genştabda ýörite şu woýenniý uçilişşäň programmasy bilen on dört aý okap, dört aýam Nemede geçirdik, stažirowkada we hakyky woýenniý hawa çyn, hawa şo wagt berdiler leýtenant, ony soň ösdürip-ösdürip kapitana ýetirenlerine bilýän şu nä birnäçe gezek podgotowka çagyrypdylar, soň bilemok nähili boldy. Hawa meniň işlän ýerim esasy işlän ýerim şu Türkmenistanyň agrosenagat pudagy boldy. Ýetmiş dokuzynjy ýylda Harkowdan gelip şo ministerstw miasa molocnýy promyşlennost diýýärdi şonda işläp başladym. Hawa soň ki iň soňky işlän ýerim Ýedi ýyldan geçip, sekiz ýyla gowrak Aşgabadyň Udarnik konditer fabriginde işledim. Hawa, soňky bäş ýyl generalnyý direktor. Şoň adyny üýtgedenem özümiz bile maslahatlaşyp kollektiw bilen Udarnik adyny Gündogar adyna geçiren biziň özümiz şo ýerde. Biziň örän örän tejribeli, örän bir şeýle bir splaççonnyý kollektiwimiz bardy. A ot tehniçki sostaw, inženerler, mehanikler, energetikler, örän güýçli-güýçli oglanlarymyz bardy, spesialistlerimiz. Biz fabrigiň meni generalnyý edip, direktor edip bellänlerinde fabrigiň daşy durşuna haýatlaram ýokdy, açykdy. Gurluşyp gidýärdi. Hawa, şondan soň derrew daşyny, haýatlaryny ýapyp, hawa, içini terbiýeläp, hawa, asbatlap zat edip, territoriýasyny, hawa, bag ekip, gül ekip, bir örän bir arassa hem bir sowremenniý predpriýatiýa getirip otyrdyk biz. Täze-täze liniýalary gurdyk. Nen, Germaniýanyň liniýalaryny Awstriýadan bir liniýa alyp gurup otyrdyk. Hawa, ýene-de üçünji liniýa-da awstriýski bolmalydy. Hawa, men şol nemäni, tehnologiýany, hawa, kämilleşdirmek üçin köp edaralara gidip görýärdim olaryň işleýşini. Bir zady size gürrüň bersem, men şol togsanynjy ýyllaryň başynda Ülker bady bu Istanbulda. Myrat Ülker diýädiler şo işleýädi ýaş oglan eken şo wagtlar. Kakasy belläpdir generalny edip muň bilen duşduk. Men muňa öz wideomy getirdim konditer fabrigiň wideosyny getirsem o seretdi oturdy gördi-de aýtdy Abi diýdi sen menden öňde barýaň diýdi maňa. Men saňa diýdi, çehlimi görkezmäne utanýan nätýäň diýip. Daýy degişdimi näme, menem oňa nastaýwat edip durmadym onnoň. Sen maňa bir zat aýt, sen şu şular ýaly, şular ýaly şu okişişk upakoworkowly waflylar edilýär, şony tehnologiýasy nirde edilýär, şony bilýäňmi diýip sorady. Men aýtdym, men şu kompaniýa bilen iş alyp barýan, şoň bir Liniýasyny alyp gurnamakçy fabrikde diýdim. Ýöne o wafilni tehnologiýa diýdim. Onam şolar edýär. Olaň adam has has wafil maşyny şo kompaniýanyň ady diýsem. Ondan soň görsem şony alypdyr we şo nemede Aşgabatda şo zatlar ýaýrap aldy şoň produksiýasy. A bize bolsa olar ýaly ösdürmediler, etdirmediler o işleri, o derejä ýetirtmediler. Indi Bismillah diýip şol ilki nemedenem kynçylyk şol soýuzy gylyp çig malyňam gelmesi kynlaşdy, emma şoňa garamazdan bir bir ýol tapyp ýaňy bir ýöredip başladyk edarany, ol ýene togsan bäşinji ýylda gelip Oňa şol şo wagtky ministr Tagan Durdynurowyň adyndan kagyz getirip, ynha, prikaz seni işden boş diýýär damagyňa gelip şo taýda biri. O gelenleri çykaryp kowdum kabinetden, o getiren oglanlarynam kowdum. Ýa, onsoň seýfi açyp, dokument kagyzjyklarymy aldym, özüme geregmi. Hawa, sekretaryma-da arza ýaz diýdim, otpuska diýdim. Otpuskadan onsoň işleseň, göwün etseň işle, ýogsa-da arzaňy ýaz, uwolneniýa diýip düzdüm. Men-ä gidýän diýdim, ýuwaşlyk bilen çagyryp aýtdym şeýtdim. Şeýdip, men onsoň konditer fabrikden gaýtdym togsan bäşinji ýylda. Hawa, bundan soň köp işler etdik biznesde, Ankarada türkmenler kompaniýasyny açyp, o taýdan Türkmenistana ýag getirýärdik, hawa, çigit ýagy, ol tomus haýyş etdiler, piwo getirip ber diýdiler, birki maşyn piwo-da getirip berdim şo ýazmaça. Başga-da uşak edilen işler kän, ondan soň Aşgabatda gezýän, gezip ýörkäm, öňümden birki gezek biziň işgärlerimiz çykdy. Aşgabat konditer fabrigiň işgärleri, Çagajyklarymyz aç, sizem yza dolanyp gelmediňiz, indi fabrigam durdy diýip aglaşypdylar. Onda men aýtdym, men size edil bilen kömegimi edeýin, ýa men bir çeh gurup bereýin, şo ýerde işläýiň siz diýdim. Onuň togsanynjy fabirikde bir çeh gurup berdim, konditer çehini. Bular şo ýerde işledi. Men köp Komunroka gidýärdim, sebäbi daşyndan gelýärdi-ä, gelýän ojuk-bujuk edýän işlerimizi daşyndan getirip, içinden satyp ýa-da ýene daşyna gidip, ony-muny alyp gelmeli bolýas. Onuň çig malam hatda daşyndan getirýärdik, neme, ýaňky şu gurnalan çehlerimiz üçin. Bir gün gitsem, bu nime, men Azatlyk nalog inspeksiýasyndan diýip biri gelipdir. Galstukly, kostumly gelip girägeden, Men Nyýazow diýipdir ýaňky. Hawa, aý näme, raboçylaryň öňünde dur-da, Nyýazow-a däl ol ýöne, familiýasyny Nyýazow diýýä-dä özüne. Onsoň Men siziň çägiňizi ýaparyn, basym diýipdir. Işlemersiňiz Berde siz diýip, haýbat atypdyr. Ýaňky ýöne bir işläp duran aýal maşgala-la olar, näme konditorsda köplenç aýal maşgala işleýär. Gelsem, onnoň gyzlar töweregime üýşüp, Awa, başlyk diýdi, şu bize diýdi, na biri gelip şeý diýdi diýdi. Gaty biziň diýdi, bir lagzymyza degdi diýdi ýöne. Hawa, sen gelýänçä garaşaly ynha işläp otyrys diýdi, edip otyrys işiň, işiňi diýip maňa. Men aýtdym, ha, göwnüňizi almaň diýdim, men häzir giderin, derňärin kimo gelen diýdim, oýun edendir belki diýdim. A gitdim onsoň şo Azatlyk nalog inspeksiýasyna baryp sorasam, hiç kim tananogam, bilenogam, olar ýaly adam bizde işlänok diýýärler. Hä, diýdim, o nirden geldi diýdim onuň içimden. Şo wagt nemeleri aýtmadym işgärlerime, aýlygyny berdim, günlügini berdim. Hawa, indi birazjyk iş kynlaşyp başlanda aňdym-da, yzyma düşýärler, meni yzarlaýarlar. Onuň ahyrsoňy sehi ýapmaly bolduk şeýdip. Mundan soň Germaniýada togsan sekizinji ýylda kompaniýa açdyk, Albetek GmbH. Hawa, şo bäş ýylam şony işledim. Hawa, tä şo iki müň üçünji ýyla çenli şo zyndana basýançalar. Meniň geçmişim, işim, tejribäm esasy şol neme bilen bagly, ýaňky senagat we biznes bilen bagly. Iki müň üçünji ýyldan soň şol zyndana basanlaryndan soň zyndanyň içinde nireden bir ýerden ýaňky ylham geldi, şahyr olduk, şygyr ýazyp başladyk. Hawa, soň kitaplar, birnäçe romanlar ýazyp otyryn şu badam. Hawa, dutar meselesi bolsa mende has irden bar, on iki ýaşdan bäri. Özüm barada aýtsam sizlerine gysgaça şular ýaly şu adam men Türkmen hereket dwiženiýesini ýöredip otyryn on dördünji ýylda şony ýörite ofisialna yglan etdik açylanyny Azatlyk radiosynyň üstünden o nemäň ýadygärligine Abdaganyň ýadygärligine onunjy aprelde men şony yglan edipdim iki müň on dördünji ýylda. Hawa indi indiki soragyň Siziň programmaňyz näme? Men programma barada size köp zat aýdyp oturmaýyn, sebäbi bu köp wagt alar. Hawa, ýöne gysgaça aýdaýyn. Programma bizde taýýar, Türkmenistanyň ekonomikasyny galdyrmak barada-da programma taýýar, Türkmenistanyň Haýsy pudaklar barada sorasaňyz programmalar taýýar men o taýýardanam beter men kellämde elmydam ýöne men size gysgaça aýdyp bereýin nämeden başlamak biziň pikirimiz bar şu ilki bilen sosialnyý paket adamlaň sosial üpjünçiligine seretmek gerek sebäbi bu kynçylyk bu açlyklar bu işsizlikler Ilki bilen adama näme kömek gerek? Sosany paket. Sosany paket diýmek, oň içinde hawa, kime finans kömegini bermeli, derrew, tizden, kime, kim kesel ýatyrmy, kimiň hiç ýagdaýy ýok, çörek almany, olara finansowy, çrezwiçaýny kömekden başlamaly-da halka, sosany paket bolsa. Hawa, oň bilen parallelno iş ýerleri, iş ýerleri, iş ýerleri açylmaly. Hawa şeýdip ynha esasam şo oba hojalygyny galdyrmaly şo ýerde şol ekerançylygy galdyrmaly özümizden öndürmek üçin köp zatlary bu ekerançylykdan gelýän zatlary ýa gaýtadan işlemek senagaty iýmit senagaty şo zatlary şu adamzadyň halkyň ugragynda Bir ullakan predpriýatiýada bolup biler, ýöne halkyň ugra gelende şu agrofirmalar şu zatlardan başlap, şu adamlary bir ilki şeýdip adamlara kömek etmeli. Hawa, beýleki meseleleri kim gyzyklanýan bolsa, hawa, ynha, jaň ediň, soraň menden, hawa, telefonda bolýarmy ýa bir neme ýazýaňyzmy feýsbukda, soraberiň, men ony gürrüň bererin, mende gürrüň bermelem bolsa bererin, ýa ýazyp bermelem bolsa, ynanyp, Jogap bermäne ýagdaýym bar problema ýok. Indi bir siz täsin habar bilen dowam etsek gürrüňi ýaňy ýakynda maňa feýsbukda bir student gyz ýazan ekeni men uniwersiteti gutarýan ýerde zapadnyý şotlandiýada. Hawa, men ýa siziň nemäňizi öwrendim diýýär. Hawa, siziň taryhyňyzy öwrendim, siziň sahypaňyzy öwrendim. Örän gyzykly meň üçin Türkmenistan barada. Men diplomly proýekt aldym diýdi. Hawa, şu ady Türkmenistanda nädip demokratiýany galdyrmaly, nädip adamlaryň aktiwligini galdyrmaly, nädip Türkmenistana demokratiýa getirmeli, şo barada. Hawa, ýazýan diýdi, siz maňa kömek etseňiz diýip ondan bäş-alty sorag beren ekeni, men oňa ýazyp ugratdym. Indi diýjek bolýan zadym, bu bir örän bir haçanda biziň Watanymyz bara gyzyklanýan, kimem gyzyklansa, tem bolýa ýaňky ýaly diplom ýazylýan bolsa, ony goramaly-da, diplom ýazypsoň.

Biz bilen gyzyklanýanlar biziň edýän işlerimiz olary gyzyklandyrýar, biziň etjek bolýan işlerimiz olary gyzyklandyrýar. Diýmek, naçe geljegi gowy boljak bu meseläň. Indi miting, protestler geçirmek barada gysgaça şonuň bilen jemläliň. I meniň pikirimçe, indi meniň özüm wapşe nemäni gowy görýän adamym şu dissiplinany gowy görýän adam. Özümem dissiplinali, hawa, şonam töwerekdaşymam şular ýaly meň bilen işleşýän adamlaryň hemmesi şu wagt Germaniýada, Ýewropada karantin gidip dur. Maska diýdi, saska diýdi bir. Indi şu meseleler bu düýpden ortadan aýrylan ýagdaýynda biziň pikirimiz bar. Biz habarlaşyp otyrys aktiwistlerimiz bilen, hawa, hatda daşyndakylar bilen hem. Nädip olar gelip biljek, ýörük nädip biz protest marş geçirmek isleýäs-dä. Bir durup birnäçe adam bilen däl-de protest marş geçirmek isleýäs. Indi ony bolsa adamlar men size aýdaryn, belki içiňizden siziň içiňizdenem geljek tapylar, hawa, o baş üstüne hemmämiz bile gezeris, hawa, görkezeris, protesti, öz marşymyzy geçireris, türkmen hereket marş bor, hawa, protest, türkmen režimine garşy protest bor-da, şeýleräk atly bolar, Hä şuny size aýtjakdym şu zatlary köp sag boluň habarlaşyp duruň ýene bir gezek size örän çuňňur minnetdarlyk bildirýän hawa pozitiw pikirleriňiz üçin gollow edýäňiz köp položitilny laýklar bilen köp sag boluň adamlar.